Eee meniň ekranym göründi öýdýän ewe sizä mende ýazdy. Hemmäňize hoş geldiňizler. Arkadaşlar meniň adym Jora familiýam Hesenow müň dokuz ýüz segsen dört dogumluyum işte beniň bu gün sizler bilen paýlaşjak biznesim bul internet magazin häzir men internet bilen internetden haýsyn alş beriş edýäňizler diýseň sizleriň hemmäňizem internetden alş beriş edip gördüňizler häzir bu zatlar hiç hili bir geň däl İşte meniň aýtjak bolýan zadym bu bul internet magazin öz internet magaziniňiz ne tolko bärde alş-berşiň gürrüň gidenok bärde puluň gürrüň gidip dur bärde saglygyň gürrüň gidip dur bärde swobodaň gürrüň gidip dur. O ýüzdenem işte häzir düşündirjegim bir aýdaly Otuz üç minut, otuz dört minut geçen hepdede mundan öň zapis edendim, otuz üç minut bolupdyr. Otuz üç minutda, aýdaly, otuz minut telefonyňyzy sizere nişat berjek zatlary öçüriňler, diňläňler, oňatja bir sanjyk ideýa, bir sanjyk gowy bir pikir sizlere oturan wagty Näme o pikir siziň durmuşyňyzy üýtgedip bilýär? Men bilmeýän saglyk baradamy, men bilmeýän durmuşyňyzy degişdirmek baradamy, men bilmeýän swobodamy, näme isleýärsiňizdir, ama meniň düşündirjek zatlarym içinde bu zatlaryň hemmesem bar. Men bu Farewlink biznesi bilen Häzirki işläp ýören işimde, häzirem meselem men hemme türkmen ýaly menem işleýän ýurt daşynda Türkiýede edil hemme kimem gelýärler redki redki öz biznesini gurýan adam bar gelenden e, olaram bir bada biriniň elinde işläp ondan soň näme etdiler öz bizneslerini gurup başladylar menem edil şonuňky ýaly häzirem biriniň elinde işleýän şo wagtam biriniň elinde işleýärdim bul biznes bilen sataş e, duşmazdan öňem şimdi näme etdim Meniň şol ýigrimi dört sagadym aýdaly meniň hedefim bar, aýdaly Türkiýede gelip dört ýylymy, bäş ýylymy işlejek bolsam, şol işlejek dört-bäş ýylym men şu biznes etsemem geçýär, men şu biznes etmesemem geçýär. Indi bul biznesde nämeler bar? Bul biznesde meniň elimde gatowy internet magazinim bolýar, ýer ýüzünde işläp duran internet platforma. Internet platforma diýende häzir bir wagtlar Güýçli güýçli uspeşne paýdaly milliarder adamlarda internet platformalary barka. Häzir mana bizere hökman bir uspeşn bolmak gerek ýaly bizere ummasyz milliard pulumyz bolmak gerek ýaly elimize näme diýe srazy bizerem gotowy internet magazinimiz bar onda da nitoga gotowy internet magazin ýüz ýetmiş döwletde işläp duran özem kyrk sekiz ýyllap ýer ýüzünde işläp duran reputasiýasy oňat bir biznes. Kyrk sekiz ýyl diýende nämä düşünýärsiňizdir, men öz duýgymy aýdaýyn. Kyrk sekiz ýyl ol bir bir adamyň ömri diýmek ýarym ömüre. Uje bilýärsiňizdir, adam erkekler ýetmiş bäş ýaş berýärler, segsen, ýetmiş bäş, aýal-gyzlar segsen, segsen bäş ýaş. Gözüňize getiriňler, uje bu ýarym asyr işläp dur ýer ýüzünde bu näme ananly diýip diýmek nadýožny diýmek produksasam kaştini hemme zady nadýožny meseleň bir ýerinde bolmasa bir ýerinde bu firma aýdala ýa bir aksaklyk gögeren bolsa bir zadyny eksik eden bolsa bu wagta çelip ol kyrk sekiz ýyl ýer ýüzünde işlemerde sen kyrk sekiz ýyl bir onda-da amerikada amerikadan soňam aýdala Amerika bilen goşanyň bilen ondan soň ýüz altmyş dokuz döwlete girip işlejek bolsaň, seniň örnüň şo bir tempde durmaly, gaty barha-da ýyl-ýyldan oňat bolmaly, käşitdesi yza gitmeli däl. Şonuňky ýaly käşitdesi gowy, käşitdesini hilini hiç haçanam düşürenok, hili barha-da aýdaly Geçen ýyl bir aýdaly bir witaminini näme çykaran bolsa bu ýyl hasam ondan gowy edip çykarýar. O ýüzdenem näme edüpdir gitdigi saýy ýurdam köpelip gidüpdir gitdigi saýa ýer ýüzünde aýagynyň üstünde durmana başaryp otyr. Şindi bu Forever Living kompaniýasy munuň asnawatyly Rexmon Grekmon, Şuan, yzyny alyp barýar, Exmon aradan çykdy, müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda döredi kompaniýa. Aýdaly, amerikan şirketi Arizona döwletinde ýüz altmyş dokuz, ýüz ýetmiş üç döwletde işläp dur, iki ýüz den aňyr produksiýasy bar.

Meselem, gelýäs, birimde diplom bar, birimde diplom ýok, birim ýene bir ýerde işleýär, her haýsy bir name bilen gelýäs, bir opyt bilen gelýäs. Näme etmeli? Bu biznese gelen wagty sizden näme talap edilýär? Diplomyň barmy? Diplomyň bolsa diplomy unut. Bärä geldiňmi? Edil meselem birinji klasa gelen ýaly bärä gelmeli, hemme zady öwrenmeli. Näle öwrenmeli? Bizler tak-tagam gepleşibilýäs. Hemmämiz howadan suwdan gepleşip bileris. Ýene bu biznese dogry şekilde adam bilen görüşip adama gowy dogry şekilde düşündirip gepleşmek ol düýbünden o-da bir nawyk, o-da bir öwrenmeli hünär. Onda öwrenmeli. Onda näme öwredýäs? Bizeniň sistemlarymyz bar. Aýdaly okamaly kitaplary, O girmeli eýtimlerimiz bar, özümiziň etmeli şartlarymyz bar. Şu zatlary sen şart boýunça, aýdaly, sistem boýunça eden wagtyň näme edip bilesiň? Bul biznesde ýer gazanyp, oňat ýokary urwinlere çykyp bilersiň. Bul biznesde kim gazanyp bilmeýär, kim bul biznesi ýapyp bilmeýär. Bul biznesde sen öňki geçmişiň bilen ýa öň başlyk bolan bolsaň ýa öň bir ýerde bir aýdalyp gowy pul gazanýan bolsaň düş bärä gelip egoň bilen gelseň ol egoňy näme etmeli arka jebiňe dykmaly, bärde egosyz işlemäge başarmaly, e, çalyşmaly. Ony başarmasaň, bul biznesde ýer gazanyp bilmersiň. Patamu şda e, ne tolka bul biznesde egosy bar adam başga köp ýerde-de kösenýär. A bu biznesde-de sen näme bolmaly? Egoň bolsa sen köp zada açyk bolmalysyň, sen öwrenmäge-de açyk bolmalysyň, sen hiç kime aýdaly, p, Meselem, men ene birini işe çagyrdym diýeli, ene Roska, apamy işe çagyrdym. Menden ulakan ýaşy. Egosy bolsa näme diýer? Aý, bu kijijik oglan meniň inim, meselem, menden dört-bäş ýaş kiçi oglan. Bu näme öwredi bilýä diýdi, diý, men oňa kömek edibilmeýän. Aýnysy maňa-da geçerli. Edil Roska boluşy ýaly maňa-da geçerli. Menem, aýdaly, meni Göwher çagyrdy, Göwher menden kiçi bolsa, Amma pul Göwher bul işde bar-a. Göwher näme, jan näme, aýdaly, men aýdýanda Göwher näme öwredip bilýä maňa. Göwher öýle, Göwher beýle. A samym däl men habarym ýok, Göwher bul biznese geldi, men bul biznesi indi gördüm-ä. Indi tanadym-a. A Göwher mendenem öň uje bu biznese wagt berip, ünsüni berip bu biznese näme etdi? Öwrendi. Mesele menä aýal-gyz köp birmenä. Şu aýal-gyzyň içinde köp bolany bilenem hemmesi tikin tikibilmeýär-a. Elinde iňňe gatyn tutubylany bilenem hemme kim köýnek tiki bilmeýär-ä. Näme üçin? Bir sany tikinçiniň ýanyna gidýärler-de köýnek tikdirmäge gidýärler. Bolmasa hemmesi ham aýal gyz-a. A diýmek, beýleki näme etdi? Tikin tiki bilýän adam köpräk tikine üns berdi, köpräk öwrendi. Diýmek, beýleki aýal gyzlara garanda tikini öwrendi. A bu biznes, biznesem şol. Seniň bära gelensoň, sen Aýdaly, mana men inžener-mehanik. Inžener-mehanik bolanym bilenem o inžener-mehanik bärä gelensoň ýöranok. Bärä geldim men, tamam, gepleşip bilen bolsamam, näme etmeli? Ine, her zadyň her namesi bar, podhody bar. Şo ýere gelip menem köp zatlary öwrenip otyryn. Edil şonuňka sizlerem açyk bolan wagtyňyzda hemme zada bärde arkaýyn ýer gazanyp bilersiňizler.

bul sertifikatlar bar. Immini bu sertifikatlar boldugy üçin näme edip otyr? Gitdigi saýy ýurdy köpelip otyr. Patamu şda üns beriňler. Bular ýaly network marketingler köp. Näme üçin? Hemme ýurtda girip, hemme ýurtda swobodny işläbilenoklar. Şda ene sertifikatlary sertifikadyň seniň gowy bolmagy üçin seniň ürnüň seniň ene marketing we planyň seniň ene şu zatlaryň hemmesi gowy hemme ýurda laýyk safbada etmeli meselem piramidalne Biznesler näme üçin Dubaýda ýok? Dubaýda piramidalny biznesler üçin adamlary asýarlar, adamlary basýarlar. Eşde bu biznesde işte marketing plany hemme zada safbydayt edýär. O ýüzdenem sen musulman bol, sen kristian bol, din bilen hiç hili namesi ýok. Arkaýyn ürünlerimizem kullanyp bilesiň, arkaýyn bizem biznesimizi ýapyp, pulunam gazanyp bilýärsiň. Şimdi bu biznese gelmezden öňem hemmämizem Aýdaly, diş majenam kullanýas, hemmämiz şampunam kullanýas, sabunam kullanýas. Daşdan şu zatlar tag-tagam bizler edýäs. Ýene näme edýäs? Bizler şuny biri getirip mugt berenok-a, bizler şoňa pul çykaryp alýas. Indi häzir näme edýäs? Bizler Aýdaly, bu öz internet magazinimde alyp bir kullanýan, ondan daşaram näme edýän men, öz internet magazinime näme edýän adamlara tanadýan, rasprostranýat edýän. İşte bärde näme etmeli, onam näle rasprostranýat etmeli. Akuratno, aýdaly, hiç kimiň ýüregine düşmesiz, bilýäsiňizler, Hiç kimem halamaýar birine zor bilen al şuny iç, al şuny iç, al şuny sen kullan, kullan diýseň ýok, hiç kim. Maňa näme etdiler? Maňa bu mümkinçiligi, maňa bul hemme wazmožnosti görkezensoň näme etdim? Men aldym. Indi Men aýdaly Arzuwa çagyrdym bul biznese. Men Arzuwdan öňem näçe adam çagyrdym. E hemmesi maňa Haýyr seň bilen bile işlejek diýenoklar. Ýok, biri biriniň kullanjak diýdi, hälem kullanýarlar. Birisi öý diýdi, birisi böý diýdi. E men gahar edemog-a. Näme üçin men gahar edeýin? Maňa meniňki ýaly mümkinçilik agtarýan, meniňki ýaly durmuşyny üýtgetjek bolýan adamlar gerek. Men olar ýaly adamlary agtarmak üçinem men näme etmeli? Köpräk aýtmaly, diýmeli. Ulakan adamyň pozisiýasy bilen garaňlar, çagaň gözi bilen. Çaga nädýär? Çaga bilýärsiňizler, bir zady Alybilmedimi, resga gahar edip aglap başlaýar. A bizer näme diýer, seni şu işe çagyrdyk, gelmeli. Ýok, bizeriň bärde-ne ýalňyşýan ýerimiz, hemme kim seniň oňat gören zadyňy oňat gör. Meselem, häzir meniň gowy görýän naharymy hemmäňiz oňat görmeýärsiňizler. E sizeriň oňat görýän naharyňyzam goşt, meni oňat görüň-ä. Edil şonuňky ýaly bul biznesem hemme kim etmeli diýen zat ýok. Bul biznese özümiz ýaly mümkinçiligi agtarýan adamlar, özümiz ýaly durmuşyny üýtgetmek isleýän adamlar, özümiz ýaly saglygyna üns berýän adamlar bizer şolar ýaly adamlary agtarmaly. Hiç kimiň ýüregine düşmeli däl. Meselem, maňa şo wagta Aýdaly men apama dam aýtdym mana Roska bul biznese. Näme etdi? Hemen işlemedi-ä. Işe katyldy, ürünlerini gollandy. Wagt gerek boldy, zaman gerek. Ene indi azajyk usilne üns berip, özi prezentasiýa berip, özi uje ürünleri öwrenip, özi ürünleri alyp gullanyp näme edip başlady? Uje müşderileri bar, aşagynda uje adamlary bar. Näme edip başlady? Işläp başlady-a. Azda-kände bolsam pul gazanyp başlady. Näme üçin? E, men näme etdim, ýürene düşüp ýören bolsam, et berte. E, wagtyň geçmegi bilen näme, her kimiň durmuşynda her hili zat bolup dur. Men häzir, primerno, Arzuwdan öň men köp adama aýtdym. E, şol adamlaryň köpüsi häzirki öňki işläp ýören işlerinden çykdy. Häzir ýene meselem mana men Timur diýip bir oglany işe katypdym. Ýene bul işi bir başlady däne, iki sisilik aldy däne, goýdy. Häzir ýene gepleşetin, ýene-de men diýe näme etjek, akga işlejek bul biznesiň näme işiň gapdalyndan alyp gitjek. İşte näme etdi? Men hiç kimiň ýüregine düşemok. Men ony günde et, et, et, et diýemok. Näme edip otyr? Wagtyň geçmegi bilen görüp otyr, men bärde dewamly edip otyryn, men bärde dewamly näme edip otyryn, gelişip otyryn, men öňki durkumda duramok. Näme, seni görüp, seni takyp edip, adamlar hiç haçanam näme etmeýärler, ýawaş, ýawaş, ýawaş, ýawaş seniň yzyňdan gelýärler. O ýüzden bu biznesde terpeniýe, bu biznesde Öwrenmäge açyk bolmaly, bul biznesde adamlar oňat görmeli. Näme üçin oňat görmeli? Meselem, men öň adam bilen gepleşmäni oňat görýärdim-ma? Haýyr, ýok, oňat görmeýärdim. Emma meniň geýjek bolýan eşigim, meniň iýjek bolýan zadym, meniň gezjek bolýan ýurdum, e, kim kömek edýär maňa? Hiç kim, doganym bir sapar eder, iki sapar eder, ejemem kömek eder birki sapar. Emma ol adamlar hem ömürlik däl-ä. Menem ömürlik däl, ýene Firownam men soňguça öz günümi özüm görmelä. Meniň haýalym başga, olaryň haýaly başga. O ýüzden näme etdim? Men pul gazanmak üçin hemme zady öwrenýotyn. A uspeşny adam bilen neuspeşny adamyň näme raznisasyar? Uspeşny adam Maňa şu zat peýdaly bolýan bolsa, men şony öwrenýin diýen. Neuspeşny adam näme diýen, men muny ýapybilmen, men ony näme edibilmen, men hiç kim bilen gepleşibilmen. Ana, neuspeşny adamyň edýän zady. Näme diýen, ol öwrenmäge açyk däl, ol hemme zada ýapyk. Ol detski pozisiýada, o ýüzden hem neuspeşni.

Üns berip görüňler. Bilýäňizlermi, bilmeýiňizlermi? Men meselem Bodruma gelip şu zady öwrendim. Bim bar, Şok bar, A101 bar, Carrefour bar, Migros. Indi Bim nämeler üçin iň arzan zatlara ýüwürýän adamlar üçin. A101, Şok olar üçin. Howama hemme kim näme aýdaly Srednde a soň migros, karfur uje file olar näme uje azjyk pula gowy gazanýan adamlar nämä ýüwrýärler artyk kaşiflini zat aljak artyk oňat zat aljak filanyň zady oňat karfursyň zady oňat migrosyň zady indi ondan daşary ýene-de häzir adyny ýadymdan çykardym ýene-de bir alşweriş magazini bar Ol wapşe gummat. O-da Türkiýede. Meselem, men şu Bodrumda şol köp. Onda, meselem, köp zatlar wapşe gummat. Emma şonuň hem baryp alýan adamlary bar. Näme etdi şu göwher ýadyňda bolsa aýt.
Makro. Makro, hä, makro. Ine makro şo bir zatlar ýene gummat ama name diýerler owadanlap goýýarlar kaş indi bir başgaçady goýýarlar adamlar şoňa giribem alýarlar näme üçin ine ol ýokary nameli adamlar üçin primerne bime girmeýän zat adamlar şoka girmeýän näme üçin makro girýärler bolmasa bimdeki şokdaky zatlar makrodada bar Hemme markalaryň bar şonda. Emma näme diýerler? Her magaziniň öz klientleri bar, öz müşderileri bar. Edil bu Forever-iň hem öz müşderisi bar. Muny hemme kim kullanmaly, hemme kim bu ürünleri hökman içmeli diýen zat ýok. Meselem, maňa sagdyn, saglyk gerekmi? Saglyk gerek. Saglyk

mirowoý ringe çykan aloewera içijegi bilen çykdy. Aloewera içijegi bilen çykdy. Premýerni muny näme üçin içmeli? Men käbirimiz name diýes. Men ana aýdaly başga zat içsem bolanokmy? Ýok. Sen üçlän zadyň içibilersiň. Bu aloewera näme diýe?

Hiç hili aýdaly degli egem zat etsegem üstümizden köti isler ýaman isler gelmeýä a näme üçin wagtyň geçmegi bilen düzerdä şolar işte seniň organizmge iýip içýen zatlaryň toplanyp toplanyp deri bilenem soň näl nämeler çykýa ýaman isler çykýa işte ertir bilen turup ene dişimizi ýuwyas zat edýäs iýen içenimizi näme syr ona seň içiňde atkotlaryň durýa Isle näme bolýa olaram sen her hili is bolup seniň uje ertiri bilen nepriyatny bolup durýa. Isle içegeler mana dogulan wagtyňyz arassa uje aýdala ýylyňyz näçe ýaşyňyzda bolýan bolsaňyzam aýdala çaga näçe wagtdan soň süýtden aýrylýa ondan soň süý na zat iýip başlaýa şondan soň hasaplaýberiňler näçe ýylyň sizlerde athotlary bar. Içiňizde azjyk-azjykdan galany bilenem gözüňize getirmez, näle, name. Elementarna, umywaýnik, el ýuwulýan. Şo wagtyň geçmegi bilen şo name etmeseňizem näme bolup galýar? Turba ýylyň geçmegi bilen dyk ne. Nämeden bilen şo gürr giden ýuwlup-ýuwlup, a indi biziň damarlarymyz, biziň içki organlarymyz näme bolýar? Şony bize haçan içini bize çisledi, haçan bize içimizi ýuwduk? Edil mana şu ýerde-ne görkezip dur. Ýalowy beren içip başlan wagtyňyzda rene ýokaryp düşäp näli birinji näli sap sary bolup dur ikinjisi uje arassa bolup üçünjisinde rozowy swet ine şuny ýa arassa bolmaly bizeň içe gelenimiz bizeň içki organlarymyz aşakda içilmedik hiç hili ene aloý bera kullanylmadyk organizm e şular göz öňüňize getiriňler içinde sen her hili atroplary toplam toplam soň sende Näme her hil kesellerem ýüze çyk başlaý sende soň halsizligem başlaý sende hemme nämeler başlaýar. Bul ýöne ýerden bolmaýa. Ene eýimizde geýen köýnegimizem eýni aýdaly minýän maşynymyzem öýümizem şuny uborka etmeseň öýe sen hiç hil çaşyrmasaňam uborka etmeseňem tozaň basyp öýi näde başlaýar. Aýdalyşka turka gop başly, zat ed başly. Şu uýam remont gerek. Ä bize adamam edil şonuňka, maşyna daň, ýagyna, suwuna seredip ýör. Ene üçin bize hemme zada kellämizi işleýär, ýene saglygy gezek gelen wagty näme diýýäs, hiç haýsymyzam kellämizi işletmeýäs. Saglygymyza seretmeýäsdän diňe pul, pul, pul, pul, pul ýüwürýäs. Saglyk bir ýere gidenden soň sen toplan puluňy alyp hemmesini saglygyňa berýärsiň. Soň uje geri gelmeýär o saglyk. Primerno. Stena şkaturkasy düşse onuň ordy bilýärsiň. Ama seniň içki organlaryňdan birisi zaýa bolan wagty sen ony çalyşyp bilýärsiňmi? Tabi çaljy bilersiň seniň uje öňkiligiň galmaz. Hemme iç görgeniň çalşyp bilmersiň. Edil şoňky ýaly o ýerden gider biz näme etmeli? Oňat ýaşajak bolsagam, sagdyn boljak bolsagam, baý boljak bolsagam, swobodny boljak bolsagam näme etmeli? Hemme zatdan öňje birinji bilen saglygy ýanynda alyp gitmeli. Ol geri galanlar saglygyň yzynda gelýän zatlar. Şimdi witamin we minerallarymyz, aýdaly balyk ýagy, C witamin, kalsium, A, beta, kariý, aktiwa K, bu zatlar, bular derman däl, hiç hili, bular gyda takviýe önümleri, biziň organizmimize ýetmeýän witaminleri ýetirýär. Balyk ýagy, C, aýdaly portakal, käşir, A, beta, kariý-de käşirden. E, şu zatlary näme, dogtor ýa bir professor aýtmagyna gerekmi? Ýok. Bu zatlary näme etmeli? Bizler hökman kullanmaly. Hökman diýende meniň üçin hökman, sizler üçin hökman däl. Saglyk birinji ýerde bolýan bolsa, sizler üçin hem ony özüňiz hökman edibilersiňizler. Şimdi häzir üns berýän bolsaňyzlar, bolnitsa barsaňyzlar, öňem, häzirem raýznisasyýok. Näme diýerler? Analiz tabşyr diýerler.

seniň organizmiňe ýetmeýän zatlary ýazyp berýär. Işde mundan soň näme wraçlar, dogtarlar adamlaryň kesel bejermeýlerden organizmdeki nehwatkany bejerýärler diýýär. Gerçekdenem dogry organizmimiziň ýetmezçilik bolup başlandan soň bizlerde her hili keseller ýüze çykyp bolup çykyp başlaýar. Şimdi gelelim marketing plana. Wagtym azalyp barýar, o ýüzden. Kilo kontrol ürünlerimizem bar, kişisel bakym ürünlerimizem bar. Şimdi nädip bul işe gelip pul gazanmaly, näme etmeli, näme goýmaly diýen arkadaşlarymyz üçin. Gelýärsiňizler, ýüzde ýüz tüketiji bolubilesiňizler. Ol bir ýüzde ýüz bahasyna alybilesiňizler. Ony näle käbir adam men aýtýan gel men seň özüňe kaýt edeýin eliňe internet magazin açyp bereýin artyk özüň gir al ýok men senden alyp görjek diýýärler. Ok problem däl menden alsaň şu baha ýüzde ýüz baha ama girip ilk girip kaýt bolup alan wagtyň uje saňa firma ýüzde bäş indirimli berip dur iki aýyň dowamynda aýdala firmaň öz KK diýýäler tak şu CC diýýäler şu CC bolup bir aý bir CC ikinji aý ýene bir CC alan wagtyň Näme diýersiň, ýüzde otuz indirime geçýärsiň. Onuň ýaly optowy pokupka skidkada geçip bilýärsiň. Onam düşündirýän. Ýok, men senden aljak diýse, okey, men özüm ýüzde ýüz bahasyna satýan, näme üçin indi firmanyň namesi bar, dogowory bar, hiç kimedem näme bahadan satmaly däl. Kaýt bolup almaýan adam ýüzde ýüz bahasyna almaly. Şimdi yüzde otuz indirimlem alyp bilen adamlarym bar. Girip men seniňki ýaly biznes ýapjak, näme etmeli, näme goýmaly diýe. Iki sisilik korobka alýarlar. Mesele menä düşünýär korobka. Aý dollara çevirende aýdaly dört ýüz elli, bäş ýüz dollar diýeli grup alanda, ama oňa-da ýetenok, dogry günüň bäş ýüz dollara ýetenok. Men özüm tegelekläp Bäş ýüz dollar edip goýdum. Näme üçin dollarda goýdum? Dollar hemme ýerde geçerli. Meniň bu wideomy başga ýurduňkylar görende-de, başga ýurtda işleýän türkmenler görende-de näme edip bilýär? Arkaýyn dollarda bolanda şoňa görä oriýentirini çykaryp bilýärler. Içinde bu korobkanyň içinde, iki sisili korobkanyň içinde näme bar? On ýedi, on sekiz sany oý ol ýurtlara görä degişli käbir ýurtda ýigrimiden hem köp ürünler bar. Içinde ürünler we produksiýalar bar. O produksiýalara näme üçin goýdy firma awantažly, arzan. Sen näme etmek üçin, sen ony alyp ulanyp görmek üçin, özüňde deňäp görmek üçin. Ondan soň sen näme adamlara bu biznesi arkaýyn aýdyp biler ýaly, ä bul ürünleri bar, men ürünlerini içdim, ine men arkaýyn aýdyp bilýän, meniň ýüzüm gyzarmaýar diýip biler ýaly seni korobka döretdi. Ýok, käbiri men özüm aýdalar şular ýaly ýeter-ýetmezim bar, Jilt bakymy ugrundan ýa bir saglyk ugrundan diýen wagty onam edibilesiň, özüň seçip alybilesiň. Ol birazjyk bahasy bul awantažly paketiňki ýaly däl. Muny firma özi döredensoň bul arzan bolýar. Girip alybilesiň, birazjyk fiýatynda raznica bolýar, bahasynda. Şimdi girdiň, aldyň iki sisilik paket. Näme etdiň? Sen uje ýüz altmyş dokuz döwlete biznesiň açyldy, ondan daşary seniň uje bizir näme edýäs, eliňe biznes nawiçka dokument berýäs, o dokumentde etmeli şartlarymyz bar, onlary näme edýäs, ondan öňje meselem näme etmeli, näme goýmaly diýende tanadyk listaňy çykaryň, arkadaşlaryňy Hemme tanadyk bildikleriňi dawet edýärsiň. Onam ene şol biziň biznes newçika dokumendimizde hemmesi bar. Näl dawet etmeli, näl näme etmeli hemme skriptler bar. Iş görüşme, ene şular ýaly zoom görüşmelere çagyryp bilesiňizler. Sizi işe çagyran adam bilen sponsoryňyz bilen ilk başda sizler bilmeýäňizler. O ýüzdenem sizlere üçli görüşme ýapyp öwredip bilýär. Häzir internet çagy öýden çykmak gerek däl, işiňden çykmak gerek däl. Şu işiň edip oturan wagtyňam bul biznesi edip bolýar. Ine marketing plan. Meniň häzirki size düşündirip oturan marketing plan. Ondan daşary nädip bul adam çagyran adamyň bul biznesde näme etmeli, näme goýmaly, nähili şartlar etmeli, ony öwretmeli dahada nasyl bolunmaly diýe. Orsça skbd. Şimdi geldi ine iki cclik ürün aldy. Iki cclik ürün alan wagty Näme bolýa? Assistant supervisor diýen sebiýesine ýetýä. Serediň dört sany sebiýesi bar. Ýöne dörtden köp indi prosta bu başlangyjy. Aýdaly mekdebe geldik, birinji klasa geldik diýeli. Ene birinji klasymyz şu assistant supervisor. Assistant supervisorda näme bolýa sen iki cc-lik alyp gelen wagtyň sen ýüzde otuz indirime geçdi. Seniň artyk alýan zatlaryň ýüzde otuz skidkada alýasyň, indirmde alýasyň. Ol bir. Ondan daşary edil senem özüň näle işe gelen bolsaň, şonuňky ýaly adamlary gul işe dawet edip başladyň. Nä tanadyklaryňy, zatlaryňy, dogan-garyndaşlaryňy dawet edip başladyň. Şol aýyň dowamynda aýdaly özüň ýaly dört adam ýa bäş adam işe oturtdyň. Näme boldy? Bir aýyň dowamynda on CC ýapan wagtyň on KK diýe on KK ýapan wagtyň sen superwayzer bolduň superwayzerde näme bolduň ýüzde otuz sekiz seniň skidkaň boldy indi artyk aluw tranzaksylaň barha arzanlap otyr gazanýan puluň ilk assistant superwayzerde ýüzde ýigrimi bäş öz aktiwligiňi ýapan wagtyň ýüzde otuz aýdaly ýüz dollar gazanýan bolsaň bir adam çagyran wagtyň indi bärde aýdaly ýüzden ýokary gazanýarsyň. Uje gazanjyňyzam galyp gidip otyr, siziň skidkaňyzam düşüp gidip otyr. Özüňize getiriň. Alýan zadyňa arzan alyp otyrsyň barha, a naborot pulam gazanyp başladyň, pulam uje gitdigi saýa köpelip gidip otyr. Bu urwinleriňiz, meselem ine şu superwaýzera geldiňizler, superwaýzer sewiýaňyz siziň hemme ýurtda geçere. Bu ýurtdan gidip başga bir ýurda giden wagtyňyzam Özbegistana gidibem siz ine şul Forever-iň diş majunyny, şampunyny alan wagtyňyzam ýüzde otuz indirimde alybilýärsiňiz. Edil şonuňky ýaly menejer, assistant menejer. Assistant menejeredam näme ýögüşe sen Aşagyňa adam çagyr otyň edil seniňki ýaly biznes edýän arkadaşlaryň bolup başlaýar. Ol olaram edil seniňki ýaly işläp başlan wagty näme? Aşagyňda olaryňam edýän söwdalary bilen, olaryňam edýän ballary bilen näme bolup başladyp? Iki aýyň dowamynda altmyş ball ýapan wagtyň, altmyş KK ýapan wagtyň sen uje ýüzde kyrk üç indirime geçersiň. Ýüzde kyrk üç indirim i ýüzde otuz sekizem uje seniň gazanç planyň bolup başlady. Näme tuty sizleriň barhada işiňiz uzalyp başlady, biznesiňiz. Edil şonuňky ýaly grubyň bilen ýeke özüň däl. Sen grubyň bilen iki aýyň dowamynda ýüz ýigrimi sisi ýapan wagtyň näme bolýasiň? Menejer sewesine ýetýäsiň. Menejer sewesinde näme bolýasiň? Ýüzde kyrk sekiz Alýan ürünleriňe barha indirimde alýarsyň. Ýüzde kyrk üçem uje seniň gazanjyň bolýar. Ilk başda ýüz dollar gazanýan bolsaňyzar, indi ýüz elli dollar gazanýarsyňyzar. Bu ýüz ýigrimi CC-ni iki aýda ýapyp bilmeseňizlerem, dört aýyň dowamynda ýüz elli edip ýapsaňyzar, menejer sewiýesine ýetýärsiňizar. Menejer sewiýesinde näme? Tam biznesiň nämes açylan wagty biznese hemme mümkinçiliklerine ýol açylýar. Menejer aýdaly, men menejer boldum, aşagymdanam dört sany, bäş sany menejer çykardym diýeli. Ä minimum, minimum menejer, bir menejeriň iki müň dollar, üç müň dollar, hat-da onuň üstünde-de gazanýarlar. Iki müň dollardan gazanan wagty men bäş sany menjurym bolsa mana näme diýal uje awtorskiý gonorar diýerler muňa näme alty prosent her menjurda eý uje birinji liniýamdan näme bolup başlady maňa aýda iki müň dollardan gözüňize getiriňler bäş menejurdan on müň dollar bolupdy passiwny dohod diýerler muňa indi meniň ine aşagymda ne aýdala Roska menejer boldy. Roskada Arzuw menejer çykardy. Men Roskadan alty prosent gazanýansam, Arzuwam Roskanyň menejeri, meniň uje ikinji liniýam bolýar, men ondanam üç prosent. Arzuwam Göwheri menejer çykardy. Göwher üçünji liniýam, Göwherdenem men. Artyk gözüňize getiriň, meniň uje aşagyma katylan adamlardanam men näme edip başladym, prosent gazanyp başladym. Ondan daşary prezidentskiý bonusy bar, ýylda dört-bäş sapar ýurt daşyna syýahatlar bar, awtoprogramy bar, meselem, awtoprogramynyň birinji aýynda dört ýüz do, aýdaly, birinji sebesinde dört ýüz ýewro gazanýarsyňyzlar, otuz alty aý boýunça, otuz alty aý diýmeň, üç ýyl, ikinjisi alty ýüz, sekiz ýüz, şular ýaly. Beýleki gazançlarymyzdan daşary prezidentskiý bonuslarymyzam bar. Şindi meniň bu günki bolary düşündirjeklerim, meniň wagtym boldy.